Y ni'n aelodau o Fforwm Ieuenctid yr Urdd yn Sir Benfro ac y ni'n cwrdd bob mis yng Nghanolfan yr Urdd ym Mhentre Ifan. Y cawson ni mis, cawson ni'n sefydlu nôl ym mis Medi 2014 ac y ni'n hybu Cymreictod o fewn ein cymunedau. Mae tua pymtheg o aelodau yn y Fforwm i gyd a mae'r oedrannau yn amrywio o pymtheg i chwech ar hugain. Eirfi Lewis ydw i, Swyddog Project yr Urdd Sir Benfro. Mae'n bleser gyda fi enwebu Fforwm Ieuenctid yr Esbymro gyfer Gwobrau Shwmae Esbymro 2015. Mae aelodau'r Fforwm yn griw brwdfrydig, egnïol ac yn weithgar tu hwnt, ac yn ystod y flwyddyn maen nhw bod yn cymryd rhan yn gwasanaeth Sul yr Urdd, maen nhw hefyd wedi bod yn stiwardio ac yn arwain Eisteddfodau Sir Sir yr Urdd, ac hefyd wedi bod yn hybu ac yn codi ymwybyddiaeth y holl weithgareddau uwchradd ar bob cyfle. Ond heb os, y cyfraniad mwya yn ystod y flwyddyn yw'r prosiect Cysgu Mas. Maen nhw wedi bod yn codi ymwybyddiaeth ac yn wir codi arian tuag at y twnnisen Patch, sef Pembrokeshire Action to Combat Hardship, a bu nhw 'ma yn cysgu mas ym Mhentre Ifan un noson ym mis Ebrill. un arwydd o'u ymroddiad nhw, nathon ni ga'l wed trwm y law yn gynnar yn y bore a nath neb gyffro. Mae'n dangos i chi pa mor frwdfrydig ac ymroddgar we' nhw tuag at y prosiect yma. O ganlyniad i'w gwaith nhw, ma' nhw wedi codi 1,100 o bunnoedd tuag at Patch a nathon nhw gyflwyno'r arian yma tuag at elusen rhyw bythefnos yn ôl. Tra'n diolch iddyn nhw am eu gwaith a'i asbri a'i afiaith, mae'n bleser gyda fi enwebu i'r criw ar gyfer Gwobr yr Urdd Shwmae Sir Benfro 2015. Diolch.
Mae 'na bwyllgor ieuenctid ym mhob sir ac y mae'r rhain i gyd yn bwydo i mewn i Fwrdd Sirau Ifanc sef y pwyllgor cenedlaethol. Mae gyda ni ddau aelod o'r pwyllgor sy'n rhan o Fwrdd Sirau Ifanc. Yym y peth nesa sda ni'n trafod yw yn helfa trysor ni mish Medi yym a os unrhyw syniadau gyda gynrhywun ynglyn â beth allwn ni wneud. Ar ddechrau'r flwyddyn, nathon ni enwebu dou aelod o'r fforwm i fod yn Ddisgynhadon yn ysgolion uwchradd y sir, sef fi a Tomos, a yym 'na gyd yw swydd ni, ni'n rhoi gwybodaeth i ddisgyblion Ysgol Preseli a Ysgol Bro Gwaun ynglŷn â beth sydd yn digwydd yy o fewn yr Urdd, ni'n rhoi gwybodaeth am ddigwyddiade, eisteddfode, tripie, unrhyw beth, oherwydd ni'n teimlo bod e'n bwysig bod disgyblion a aelodau'r Urdd yn cael gwybod ydy'r pethau sy'n mynd mlaen, achos falle bod nhw ddim yn. A um, uh, ddarllen fi. Oh, Hefyd, ni'n ga, ni wedi cael y syniad o um, roi byrddau lan yn y corridors yn yr ysgol, felly um, mae'r disgyblion gallu weld beth sy'n mlaen yn, yn, yn digwydd yn yr urdd ar y pryd, ac hefyd mae fe'n uh, cynnyddu aelodaeth yn yr urdd hefyd uh, yn yr ysgol. Dyma meddwl bod e'n bwysig hefyd Bod yr um, gwybodaeth yn dod wrth aelodau yr ydych chi'n yn lle athrawon. Er enw un o prosiectau ni oedd codi arian tuag at yr Elusen Patch sydd wedi cael ei sefydlu lawr yn Aberdaugleddau. Mae nhw'n cyfrogi pobl digartre. Wnaethon ni, cynna, wnaethon ni godi dros mil o bunnau i'r rhain trwy nifer o digwyddiadau, megis Sul yr Urdd.
Mae'n cael ei gynnal bob blwyddyn ond eleni nath y Fforwm Ieuenctid gymryd rhan a hefyd nathon ni wneud casgliad i Patch.
Nôl ym mis Mawrth, daethon ni gyda'r noson gwis yng Nghymru, ac daeth 11 o dîm oedd, felly noson llwyddiannus iawn. Aeth arian 'ma i gyd hefyd tuag at elusen Patch. Yna ym mis Ebrill ar ôl nifer o drefni, daeth Fforwm Ieuenctid Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gâr yma i Bentreifan i wneud noson o gysgu allan. Yym, ar ôl cymdeithasu a chwarae gêm aethon ni lan i'r Gromlech i weld y Gromlech. Wedyn aethon ni i gerdded yn y goedwig cyn Ymgartrefu yn ein sachr cysgu am y nos a cysgu allan yr awyr agored. Yym, oedd y noson hwylus iawn, erbeth bach o law yn ganol nos, ond wnaethon nhw gyd aros mas tu fas a cysgu 'na trwy'r nos.
Oedd hwn i gyd 'di adeiladu lan pan athon ni lawr i Patch i gyflwyno'r yy cheque iddyn nhw o 1,100 o bunnoedd. Swm sylweddol i elusen sydd dim ond 'di bod yn mynd am saith mlynedd nawr. Ystyr Pat yw Pembrokeshire's Action to Combat Hardship a mae fe'n helpu bobl dros y gymuned gydfan a gyda tua 100 o bobl ar gyfartaledd bob wythnos. Oedd y fforwm ddim rili'n gwybod beth i ddisgwyl wrth mynd lawr i weld beth oedd yn beth oedd 'da Pat ond mae rhaid ni weud bod ni 'di cael ein bod ni 'di cael ei digalonni i weld y pethe ch'mod, syml, sy ddim 'da pobl, a ch'mod, fi'n, ni'n falch fel fforwm bod ni'n gallu gweud bod ni'n cefnogi pobl yn y gymuned a ni, ma' hwn 'di ysbrydoli ni i neud rhywbeth eto blwyddyn nesa, falle i Lisa-'n gwahanol yn y sir, a ni isie dangos i bobl bod ni yma yn y gymuned.
Yy fe wnaethom hefyd gwirfoddoli mewn yym Eisteddfodau'r Sir, gan we' rhai o ni'n stiwardio a hefyd arwen yr Eisteddfod. Yym we' ni'n gweld yn bod yn bwysig bo' ni fel fforwm yn cael ei gweld yym gan pobl y Sir. Dwi'n credu mae'r fforwm yn haeddu ennill y wobr, achos chwarae teg, maen nhw'n aelodau gweithgar iawn a mae'n rhoi amser prin sydd gyda nhw i gwirfoddoli, i weithio dros y pwyllgor, i hybu cymreictod a trafod materion sy'n bwysig iawn i bobl ifanc y sir.